Mela l-aħwa saf l-aħħar il-video tal-Grand Prix tal-Mugello, niskuża ruħi jekk dan ħareġ ftit tard iżda impenji partikolarment mal-kollaboraturi tagħna ejjabet.com illi minn issa diġà nistidinkom biex eh, tillajkjaw il-paġna tagħna fuq Facebook hemmhekk u min irid jilgħab b'mod responsabbli jistimilda fuq is-sit ta' ejjabed.com jista' jagħmel dan. Imma insomma, niġu għad-dunkwe. X'dajlkom il-gambri tal-muġella ħbib tiegħi? Ħadtu pjaċir oġobkom? Jiena ħanejdu hekk. Jekk irridu nitkellmu ta' neutrali, Iva. Trakka li offriet spettaklu, offriet inċidenti, offriet kontroversji. Ok, ħatajtu li offriet l-istess riżultat. Hamilton l-ewwel, Bottas it-tieni, imma ħanuża l-espressjoni Maltija, Bottas inqela bżejtu hawnhekk. Għaliex? Ħa tgħiduli, meta kien hemm it-tielet bandera ħamra, ftit qabel Bottas ħareġ jgħid isma' naħseb safety car bħalissa tgħini lili. U mela, enitek Bottas eh, is-safety car, għax mhux talli ma enitekx, talli fit-tluq Hamilton ħartek. Għaddiek Ricciardo, spiċċajt ir-raba' u kellek tirkupra anzi spiċċajt it-tieni imma fhimni. Mugello kienet eh, kapitlu ieħor tal-mixja trijonfali ta' Lewis Hamilton lejn is-seba' kampjonat. Alexander Albon spiċċa t-tielet però wara ħafna torturi, wara anki Il-fatt li f'Monza rebaħ Gasly, il-kandidat l-ieħor għat-tieni siġġu tar-Red Bull, naħseb li Albon irrisponda tajjeb fejn ġabar dak il-podju li Max Verstappen ma ġabarx minħabba li waqfitlu l-magna fil-bidu tat-tiġrija. Daqstant bravu Albon tar-risposta li ta. Fir-raba' post imbagħad spiċċa dak ir-raġel kbir, dak ir-raġel enormi ta' Daniel Ricciardo, wirja oħra kbira min-naħa ta' dal-Awstraljan li emmnuni iġri narah dieħel il-kwartieri ġenerali tagħna ta' Woking. Dik inhar li jidħol hemm għall-ewwel darba. Li narah mal-mexxej, li narah ma' Lando, li narah libes dik l-overall, se tkun festa nazzjonali, emmnuni. Għax inħoss li se nkunu ġibna sewwieq, bir-rispett kollu lejn Carlos Sainz, eh, illi jekk intuh il-materjal se jwassalna 'il bogħod. Fuq Renault, Ricciardo reġa' għamel miraklu ieħor, kważi spiċċa fuq il-podju, spiċċa raba', tiġri oħra tajba għall-Awstraljan tar-Renault. Bravu il-grande uomo Dan Irik. Fil-ħames post spiċċa Sergio Perez, wiri oħra solida u konsistenti għas-sewwieq tal- Racing Point bilħa issa fil-fatt anki fl-artiklu li tellajt iżjed kmieni Illum fis-suq ta' trasferimenti jekk għadkom ma segwejtux is-sensiela tista' żżurha fuq il-paġni tagħna ta' Facebook. Perez qed jissemma wkoll għal dak is-siġġu ta' Red Bull tkun għażla interessanti jekk Christian Horner u Helmut Marko jagħżlu lil Mexico għal dak it-tieni siġġu għax imbagħad forsi hemmhekk Verstappen ikollu sewwieq li verament jista' jikkumpara ruħu miegħu jista' jagħmillu pressjoni u Perez fl-aħħar ikollu sitt ġumatim li jista' jteħ podi u rebħiet forsi b'mod anki mhux ħajt regolari imma sporadiku. McLaren Renault fis-sitt post Lando Norris, Bravu Lando li żamm 'il bogħod mill-inkwiet. Rigward Carlos Sainz, Carlos kien sfortunat li kien involut fl-inċident illi ra serje diversi karozzi involuti, Gviat, Magnussen, Latifi, u kien hemm xi żewġ sewwa oħra bħal sewġ qed niftakar, Sainz kien sfortunat li kien involut fih involut f'dan l-inċident hija ħasra, nerġa' ngħid hija ħasra, imma il-fatt li ġibna tmien punti fit-trakka li fija kellna mbatu dawn huma tmien punti importanti għaliex illimitajna d-danni u għal daqstant bravu Lando, brava McLaren illi komplejna nirrispondu għal dak li qed jitfgħulna il-Racing Point u r-Renault f'dik li hija l-gwerra t-tielet post. Bravo wkoll għal Kimi Raikkonen li fl-aħħar neħħa dak iż-żero li kien hemm fejn ismu spiċċa id-disa u ħa l-ewwel żewġ punti ta' dan l-istaġun u meta tqis il-karrakka l għandhom l-alfa naħseb li Kimi għamel riżultat eċċellenti. eċċellenti. Bravo Kimi. Ferrari, Leclerc is-seba, Vettel l-10. Ġabru l-punti imma forsi l-partitarji tal-Ferrari jistuqsuha bħala konsolazzjoni. Il-fatt li ġabu xi punti minn telli għali Alright, forsi l-ħames post ta' Leclerc seta' isma seta' wittama xi ħaġa iktar. Imma il-konsolazzjoni għat-tifożi ġiet fil-Formula 2. Għaliex il-Messija u kif jgħidu uħud mill-partitarji Ferraristi iben Alla, sten Alla, għalihom Alla, Schumacher għalihom Alla, mhux għalija, jien għalija fejn tidħol Formula Wieħed, l-ewwel u qabel kollox Ayrton Senna u warajh Damon Hill u l-vari Prost, Fangio, eċetera, eċetera, u Schumacher ukoll, imma Meta tgħidli Alla lili qed tgħidli Senna. Għal tat-tifożi, Alla huwa Schumacher u iben Alla, biex nuża t-terminu li anke rajt fuq Facebook. Issa telgħalhom l-ewwel fil-Formula 2 u probabbilment is-sena d-dieħla hemm ċans li nrawh jew mal-Alfa Romeo jew mal-Haas. Imma lura l-Formula Wieħed, punti għal Ferrari, konsolazzjoni żgħira għal Leclerc u għal Sebastian Vettel. Mill-Mugello 15 oħra se mmorru fir-Russja, tiġri oħra li għandha tiffavorixxi l-Mercedes imma dik ormai hija standard għal dan l-istaġun eh, wieħed jittama l McLaren inkomplu nġibu l-punti anki fir-Russja ma fuq dik ħan nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla bil-blog li ser noħroġ appuntu bħallum ġimgħa. Inkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube għal iżjed kontenut ta' din ix-xorta fejn jidħol post match reactions tal-lobit tal-Interu post race u qualifying reactions tal-Formula 1, klik klik klik, kontribut ġurnalistiku fuq Facebook, Il-paġna Antonello Sports Vlog temmek. Jekk għad tkun ma lajkjajtuhiex, tinsewx tillajkjawha, tinsewx taraw is-sensiela illi għamilna llum fuq is-suq ta' trasferimenti ta' sewwieqa tim tim kif ukoll għada ġurnata speċjali għaliex il-kbir Damon Hill jalaq 60 sena. Happy birthday and many returns to the great Damon Hill. Għada, biex inkoll infakkru dal-avveniment, it-tifkiriet tiegħi tal-kampjonat tal-1996 li l-kbir appuntu rebaħ u t-tifkiriet tiegħi ta' tifel ta' 12 sena partitarju devot ta' Hill li kont. Se jkun interessanti segwuh għada, Throwback Thursday. Velocity Esports Racing, il-kontenut li Aħna ħa noffru hemmhekk għal Formula Wieħed virtwali, bħalissa wkoll għaddejjin il-kwalifikazzjonijiet għal kampjonat li se jibda dalwaqt, klik klik klik fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook u żuru s-sit www.velocityesportsracing.com. Nerġa' nfakkarkom fuq il-sit tal-imħatri ejabet.com li qed nikkollaboraw magħhom, illajkjaw il-paġna li hemm fuq Facebook hemmhekk, kif testu minn kollox Agħmlu li xjaħder tridu. Il-kumplament tas-serata t-tajba ħbieb.